Dar sawm leh minute riat hei six fifty general servicing tur kan nghak mek a tha DC elementary school kawtah hian vawin chu Champhai lampang service camp turin an inbuatsaih reng chu kan tih lai ah booking neuh neuh arjent deuh deuh a awm avangin kal leh phawt dawnah hemi zawh hian.

six fifty oil kan thlak dawn a mahni kan thlang ve duh tak in hei oil filter mi dum lian deuh hi oil filter a nia chuan drain a thik kan kawm mek mai hi hei drain a ta ni aw hemi kan lu sang a hei leh hei che hi ngai ih oil filter kan la che a drain dawn eng zung tur tur mai ang.

Sim card vel kan vuah chuan hemi off filter her na i dal thin a, helai hi tlem a tih thlak ve deuh ngai thin. Zung zo phawt se off filter kan herh thla dawn nen.
Six fifty off filter hi zali sum kua hman a ni.

Aw hei kan siam zo a, cctv cable kan thlak bawk a, nem nuam tawh khawp mai, start chhin ang aw, engine oil kan thlak bawk a chuan hetiang kan on chiah ta a ni, hemi kan la on lo a, ignition switch chik chik te ka hriat tur chu helai mi hi, helai a sen zawk hi ka kawna zawn hi ih engine oil level sensor lan ta a chuan hemi battery signal lan ta a chung hi abs a ni chuan hemi. Engine switch kan on leng a, hei fuel pump MIL a eng bawk a, chuan kan start hnu hian a thi vek tur a nia, hemi battery sign leh MIL leh engine oil line hi, chuan ABS hi chu kan tlan hnuah thing a, chu neutral kha chu gear a kan dah chauh khan ngai dawn ta kan hriat sa a ni.

Eng maw ni sensor ber ah chiang lo a awm tih nan e, chu chu do tula computer a check a ngai thin ta a. Chuan hemi battery sign hi chu hma pawn kan sawi tawh tho a, a thi lo a nih chuan a bike in battery charge lo tih nan e, a kha chu tlan thui pui vak chi tawh loh kha tiang a nih kha chuan battery lawk kha chuanin thi tawp kha a ni mai a. Chuan helai engine oil level sensor pawh hi a thi lo a nih chuan engine oil a tlem a nih loh pawn engine oil level sensor ah chiang lo a awm tih nan nia. Tichuan abs pawh hi tla hnua thi lo nih chuan tuner hlui lamawh abs cable vel a cheng lo tihna a ni kha, hriat ve mai mai a kan sawi lang ve a nih chu. Tichuan engine oil hi kan thlak atanga kilometer sang thum a nih loh pawn thla tum thla thum danah zel thlak tur a nia. Amaherawhchu Kilometer sang thum ai mah chuan keimah chuan sang hnih zanga leh sang thum in kar velah hian ih thlak ila fuh mah zawkin ka hria. Sang thum hi chu thenkhatah hi chuan a lo chhe deuh mah mah tawh thin a. Umm chu chu sang thla thum chuan engine oil hi khalh lo a dah reng hian a chhe ve duh khawp mai a. Engine oil khawn leh ka mipuaka rang kha Ka dei kawm thin a kha khan engine oil line te oil zet te te ka lo hlawh pawlh ve thin a, chu chu thlathum dan a maw kilometer sang hnih zanga leh sang thum min tlar a thlak viau ta tha a ni. Kan zoa ti hian hnim dangah kal leh dawn a ni.

no charge ahh wearing thar pawh ni se hei hian a ei dawn ringawt in chuan battery problem hi hei negative cable hi a pui lutuk hei hetiang a zawm zawm loh tur emergency nih loh chuan in a chhiat chuan ih thlak a to chuang lo a thlak tawp mai tur a nih loh chuan battery drain duh lutuk hei wire dang an hmang leh ngai la hei hi.

Nghak ngai bawk a, engvel chuan an han ching em? Aw thak dan chu kan ti lang zing tawh a, kher tawh lo ila a.
No more oi thlak dan.
Hemi break chu thlak dan tak hi ti lang ngai dawn. Saramawite na vei dawi min thawn phal ve chuan ka lo upload dawn nia.
Hei hi breakthrough vel te an ti ang a chuan oil thlak leh brake pad hma a ni dawn ni umm lawt leh ang hei chu harsa dawn lo rei dawn lo.

hei ta spet hi kang vek a chuan thil pawimawh deuh mai pakhat chu engine oil kan thlak dawn a kan drain a hetiang a a dum chhiat lutuk khi chuanin aw a chhiat lutuk khi chuanin oil thar hi thun tawp hi fuh loh a ni a chhan chu engine oil thar pawh thun mai la ta spet hi lo kan tel kha chuanin kan tlan khan a chhe leh nghal vek dawn a i engine oil mang kha uiawm mai mai a chu vang chuan engine oil chhe lutuk Fa ngai ang lo deuh a nih kha chuanin i extra chu check tel ngei ngei tur a ni. Tunah pawhin awl i thlak ringawt ta ila i a chhe leh nghal vek ang clutch pad atang avang hian. Chuan housing hi chu hei rang hman lo hlauh a. Ipc ho hi chu a zia housing hi a rang mai mai lo chu tiang in Z series tiang in. Chuan hei chuan Sutemobile sin in lo deliver chak leh dawn a.

modification of the world si thak don hian
bati ni lo pon ignition switch ni lo pon am na ta ren a socket a in phawi hi a tha ni lo chuan hemi kan lak chhuah zawngin a meter khu a ni zuk si khian current line nen tawh sia switch a chak duh lutuk a chu chu tam tak Actually tawh kan thlak a, hei ka reng kal thei tawh lo reh reh lo ti thin ho kha umm hemi kan phawi ngai lo vang hi a ni a current line a nih loh chuan a ammeter saw sik chuan a ri khep a a fuse chu a tih zel aw phek a lo tih kha chuan umm tute a tha lo a ni hemi chuan vawk awm vek hunah vuah leh mai tur a ni.

chuan hei tlai kan thun hmasa ang aw a then hian hetah hian hei hi hemi carburetor lo hian kan thun hmasa thin a tah hian a vuah theih lo a ni khati kan ti leh a carburetor kan kawi chhim mai ang hetiang kan vuang a. hnuai kan pah zawh chuan eng pawt chho vak ang te hian chuan chung kan thun thlang a hnuai kan tight leh ang tam tak tan chuan a ho a ni maithei a hma erawh chu sawi leh eng sawi tawh thin ang khan hrelo tam tak hi an awm a ni tih kha hriat thin tur a ni. lampang kan vuah leh ang chuan teng an pawt chhawng e si si kha chuan hei hemi heng gripah hian a kua awm atah hian hemi kua hian teng kan ba tang a kan ba zawh khan teng an lock thla nghal ang aw a switch module ah khan tikhan an vawh pum kilh pum leh tawp chuan ni mai um kilh pum tawp